Hei pawb! Gobeithio bod chi gyd yn iawn, Celyn sy'n ma. Croeso i sianel newydd Label Deg. Bwriad y fideo heddi ma ydi dangos i chi adre sut mae treulio noson Calan Gaea, chill, edrych ar ôl eich hun, DIY, ac yn bwysicach na dim, o'ch cartre chi'ch hun. Byddai'n mynd ati i wneud gwinedd fi fy hun, hair mask hefo avocado, A masg gwyneb hefo pwmpen. Os ydi hwn yn swnio fel fideo dach chi'n licio wylio, byddwch yn siŵr i gario mlaen a gweld sut hwyl dwi'n gael arni. Dwi 'di trio cadw at y thema Calan Gaea a wedi penderfynu defnyddio afocado. Ch'mo', oherwydd bod o'n wyrdd, oherwydd bod o'n slimy, oherwydd bod o'n disgusting, dwi yn casáu afocado, ond dyna ni. Ma'n dda i'r gwallt, ma'n naturiol, Dwi'n siŵr bod gen pawb avocado yn y ffridge yn rhywle. Wedyn, olive oil a dau llwy de o fel. Mae yna lot o fitaminau da um, mewn mel sydd yn dda i'r gwall ac yn dda i'r sgalp hefyd. So, y cam nesaf ydy cymysgu'r tri a rhoi do trwy'r gwall, rhoi do mewn hen dywel, so lapio fo fyny mewn hen dywel, A wedyn ychwanegu mymryn o wres yym i'r gwallt a'r tywel oherwydd mae gwres yn yn activeitio'r cynhwysion. Wedyn, da chi'n gadael hwnna am bymtheg munud ac yn y cyfamser na i fynd ati i wneud yr face mask. Ydan ni'n barod? Un, dau, tri. Oh. Oedd hwnna actually'n really hawdd ac mae o yn teimlo yn really soft ac yn neud i gwallt i deimlo'n really drwchus. Um, so gobeithio fydd hwnna yn troi allan yn andros o llwyddiannus. Oh, waw. Ta-da! Iawn, so fo'r tywel ymlaen, dwi wedi ychwanegu bach o wres a dwi jyst yn mynd i adael i hwn cwcio am ryw ddau funud. A ymlaen â ni i wneud y face mask. Creu face mask gan ddefnyddio pwmpen. Y cynhwysion ar gyfer yr masg gwyneb ydy pwmpen, un o hein, torri hein fewn i blociau bach a mae yna llwyth o fitamin A a fitamin C um, o fewn un o hein, so mae o yn rili dau croen chi. Dwi yn mynd i ychwanegu un llwy de o fel, eto oherwydd yr holl fanteision. Dwi hefyd yn mynd i ychwanegu mymryn o goffi, oherwydd mae fy hoff masg gwyneb i hefo coffi yn yma, a mae coffi yn andros andros o dda i croen chi. Ac efallai, na i weld sut mae'r cymysgedd yn edrych, efallai na i ychwanegu mymryn o Iogwrt naturiol, Greek iogwrt neu just iogwrt plaen, dim byd hefo blas iddo fo. Dwi yn meddwl um, cyn rhoi peth ar eich gwallt a peth ar eich croen, swn i yn argymell rhoi rhyw patch test ar braich chi neu tu ôl i'r glust, just i wneud yn siŵr bod bob dim yn siwtio chi fel unigolyn. Um, ac os mae o, gret. Dwi'n bendant eisiau gweld lluniau ohonych chi yn eich masg gwallt yn eich masg gwyneb noson Calan Gaea, oherwydd dyma fydda i'n neud hefyd. Unwaith i chi gymysgu yr holl cynhwysion, dyle fo edrych fel hyn. Slwtsh hyfryd gwyrdd, ond slwtsh sydd yn dda iawn i'r croen. So, be dwi'n mynd i wneud ydy dwi'n mynd i roed ymlaen efo brwsh, yn amlwg cael gwared o'r colir, um, golchi gwyneb fi so bod gen i fi sylfaen rili really glân a ffres, a wedyn ychwanegu hwn. A just fel ne, mae'r face mask arnodd a dwi'n barod i aros rhyw 5 munud bach arall tan dwi'n golchi fo ffwrdd. Um, oedd y face mask yn mynd arnodd yn rili really hawdd, andros o denne, so mae gennym fi llwyth ar ôl, ond be fedrwch chi'n neud ydy roed o yn y ffridge a wedyn defnyddio fo eto rhyw noson arall. So'r cam nesaf hefo'r gwallt a'r gwyneb ydy mynd i'r cawod, golchi nhw ffwr, wedyn ddoi nôl i rhan ola y fideo heddi yma, sef edrychiadau calan gaea i'ch gwynedd.

A dyna ni. Gobeithio bo' chi 'di mwynhau y fideo a gobeithio nwch chi fwynhau y'ch noson Calan Gaeaf chi flwyddyn yma. Os 'dych chi ddim wedi'n barod, cofiwch hoffi y fideo yma a thanysgrifio i'r sianel. Ond tan y fideo nesa, na'i weld chi'n fuan iawn. Ta!